Дыууын цыппӕрӕм сӕр Къуырийӕн йӕ фыццаг бон та сӕумӕйӕ ӕрцыдысты зӕппадзмӕ. Семӕ ӕрхастой, цы хӕрздӕфгӕнӕнтӕ ӕрцӕттӕ кодтой, уыдон. Зӕппадзы дур ӕрӕййӕфтой фӕлдӕхтӕй. Бацыдысты мидӕмӕ, фӕлӕ дзы хицау Йесойы мард не ссардтой ӕмӕ фӕджих сты. Ӕваст сӕ разы февзӕрдысты дыууӕ лӕджы ӕрттивгӕ дарӕсы, Сылгоймӕгты тас бацыди, сӕ сӕртӕ ӕруагътой, фӕлӕ сын лӕгтӕ загътой.
Удыгасы мӕрдтимӕ цы агур? Ам нӕй, райгас и. Галилейы ма куы уыди, уӕд уын цы дзырдта, уый уӕ зӕрдыл ӕрлӕууӕд. Адӕймаджы фырт хъуамӕ лӕвӕрд ӕрцӕуа тӕригъӕдджын адӕмы къухтӕм, байтынддзысты йӕ дзуарыл, ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн.
Уӕд сылгоймӕгтӕн сӕ зӕрдыл ӕрлӕууыдысты Йесойы ныхӕстӕ. Раздӕхтысты зӕппадзӕй ӕмӕ ӕппӕт уыдӕтты тыххӕй радзырдтой иуӕндӕс ахуыргӕнинагӕн, стӕй иннӕтӕн дӕр. Уыцы сылгоймӕгтӕ уыдысты Магдалайаг Марийӕ, Иоаннӕ, Иаковы мад Марийӕ ӕмӕ иннӕтӕ, семӕ ма чи уыдис, уыдон. Хабар радзырдтой апостолтӕн, фӕлӕ сӕм сылгоймӕгты ныхӕстӕ дзӕгъӕлы дзӕнгӕдайау фӕкастысты ӕмӕ сыл нӕ баууӕндыдысты. Петр уӕддӕр сыстад ӕмӕ азгъордта зӕппадзмӕ, ӕргуыбыр кодта, бакастӕм, федта дзы ӕрмӕстдӕр мӕрддзӕгтӕ ӕмӕ фӕстӕмӕ раздӕхт, цы ӕрцыд, ууыл хинымӕр дисгӕнгӕйӕ. Уыцы бон ахуыргӕнинӕгтӕй дыууӕ фӕцӕйцыдысты, Иерусалимӕй ӕртиссӕдз стадей дӕрддзӕф цы Эммаусы хъӕу лӕууыд, уырдӕм. Ныхас кодтой, цы ӕрцыд ӕппӕт уыцы цаутыл, ӕмӕ ныхас куыд кодтой ӕмӕ кӕрӕдзийӕн сӕ хъуыдытӕ куыд дзырдтой, афтӕ сӕм Йесо йӕхӕдӕг бахӕстӕг ӕмӕ баиу семӕ. Фӕлӕ сӕ цӕстытӕй рӕстмӕ налунӕгауӕй нӕ базыдтой. Йесо сӕ бафарста. «Уый цӕуыл дзурут цӕугӕ цӕуын?» Уыдон ӕнкъардӕй ӕрлӕууыдысты. Сӕ иу Клеопа дзуапп радта Йесойӕн. «Иерусалиммӕ ӕрцӕуджытӕй, ӕвӕццӕгӕн, иунӕг дын зоныс. Ацы бонты уым цы ӕрцыд, уыдӕтты тыххӕй?» Йесо сӕ бафарста. «Цы нӕ зонын?» Уыдон ын загътой.
«Назаретаг Йесойы хабар. Хъуыддагӕй дӕр ӕмӕ ныхасӕй дӕр уый тыхджын пехуымпар уыди. Хуыцау ӕм ӕппӕт адӕмы раз. Нӕ алчертӕ ӕмӕ нӕ хицӕуттӕ радтой мӕлӕты тӕрхонын рахӕссынмӕ ӕмӕ дзуарыл байтыгътой. Мах та нӕхицӕн ныфсытӕ ӕвӕрдтам, Израилы чи фервӕзын кӕндзӕн, уый у, зӕгъгӕ. Уыимӕ йӕ байтындзыныл ныр ӕртыккаг бон цӕуы. Ӕмӕ нӕ сылгоймӕгтӕ чидӕртӕ мӕгъдисы бафтыдтой, сӕумӕйӕ уыдысты зӕппадзы цур, фӕлӕ йын йӕ мард не ссардтой. Ӕрцыдысты мӕ радзырдтой, зӕдтӕ нӕм фӕзындысты ӕмӕ нын загътой, Йесо удӕгас у, зӕгъгӕ. Уӕд махӕй чидӕртӕ ацыдысты зӕппадзмӕ ӕмӕ алцыдӕр ссардтой, сылгоймӕгтӕ куыд загътой, афтӕмӕй. Йӕхи та йын нӕ федтой. Уӕд сын Йесо загъта: «О, ӕмбаргӕтӕ! Пехуымпартӕ цы загътой, ӕппӕт уыдӕттыл куыд зынтӕ ӕууӕндут! Чырыстийӕн афтӕ фӕхъизӕмар кӕнын ӕмӕ йӕ намыс райсын не мбӕлдӕви. Ӕмӕ сын Моисейы ӕмӕ ӕппӕт пехуымпартӕй райдайгӕйӕ бамбарын кодта, ӕппӕт фыстыты йӕхи тыххӕй цы загъд ис, уыдӕттӕй иууылдӕр. Цы хъӕумӕ цыдысты, уымӕ куы баввахс сты, уӕд Йесо йӕхи дарддӕр цӕуӕг скодта, фӕлӕ уыдон урӕдтой, лӕгъстӕ йын кодтой, Баззайы немӕ, тагъд баизӕр уыдзӕн, бон фӕвӕййы. Уӕды бацыди хъӕумӕ ӕмӕ баззади семӕ. Ӕмӕ Йесо семӕ фынгыл куы рбадт, уӕд райста дзул, арфӕ ракодта, асаста йӕ ӕмӕ цӕмӕй радта. Уӕд ракастысты сӕ цӕстытӕй, базыдтой йӕ, фӕлӕ йӕ цӕстӕй нал уыдтой. Ӕмӕ кӕрӕдзийӕн загътой: Фӕндагыл немӕ куы ныхас кодта ӕмӕ нын сыгъдӕг фыст куы амыдта, уӕд нӕ риу нӕ зӕрдӕтӕ нӕ сыгъдысты ӕви? Уайтӕккӕ сыстадысты ӕмӕ раздӕхтысты Иерусалиммӕ ӕмӕ уым баййӕфтой иуӕндӕс ахуыргӕнинаджы иннӕтимӕ иумӕ. Уыдон дзырдтой, Хицау бӕлвырд райгас ӕмӕ йӕхи равдыста Симонмӕ, зӕгъгӕ. Уӕд сын ацы дыууӕ радзырдтой фӕндагыл цы ӕрцыд, стӕй Йесо дзул куы асаста, уӕд ӕй куыд базыдтой, уыдӕтты тыххӕй. Уыдӕтты тыххӕй куы дзырдтой, уӕд мӕнӕ Йесо йӕхӕдӕг лӕууы се хсӕн ӕмӕ сын зӕгъы: «Фӕрнджын ут!» Уыдон фӕджих сты ӕмӕ сӕ тас бацыди, афтӕ фенхъӕлдтой, цыма уд уынынц. Фӕлӕ сын Йесо загъта: «Цӕуыл скатай стут ӕмӕ уӕм ахӕм хъуыдытӕ цӕмӕн ӕвзӕры? Фенут мын мӕ къухтӕ ӕмӕ мӕ къӕхтӕ!» Айыз мӕхӕдӕг дӕн. Басгарут мӕ мӕ сбӕлвырд кӕнут. Удӕн фыды мӕ стджытӕ нӕй. Мӕнӕн та ис, куыд уынут, афтӕмӕй. Уый зӕгъыны фӕстӕ сын фенын кодта йӕ къухтӕ ӕмӕ йӕ къӕхтӕ. Фырцинӕй сӕ куы нӕма уырныдта ӕмӕ дисы куы бафтыдысты, уӕд сын загъта. Исты хӕринаг уӕм ис?
Радтой йын физонӕг кӕсаджы кӕрдих. Райста йӕ ӕмӕ сӕ разы бахордта ӕмӕ сын загъта: «Уемӕ ма куы уыдтӕн, уӕд уын ӕз уый тыххӕй дзырдтон: Моисейы ӕгъдауы, пехуымпарты чингуыты мӕ псаломты мӕн тыххӕй цы загъдис, ӕппӕт уыдӕттӕ хъуамӕ сӕххӕст уой, зӕгъгӕ». Уӕд сын байгом кодта сӕ зонд Сыгъдӕг Фыст ӕмбарынӕн ӕмӕ сын загъта: Сыгъдӕг фыст афтӕ зӕгъы: Чырысти хъуамӕ фӕхъизӕмар кодтаид ӕмӕ ӕртыккаг бон мӕрдтӕй райгас уыдаид. Ӕмӕ Иерусалимӕй райдайгӕйӕ ӕппӕт адӕмтӕм йӕ номӕй фӕсидтӕуа, цӕмӕй ӕрфӕсмон кӕной ӕмӕ сын ныппӕрстӕуа сӕ тӕригъӕдтӕ. Уымӕн сымах стут ӕвдисӕнтӕ. Ӕз уын рарвитдзынӕн, мӕ фыд-зӕрдӕ кӕмӕй бавӕрдта, уый. Ӕмӕ уал баззайут ацы сахары, цалынмӕ уӕларвон тыхӕй схайджын уат, уӕдмӕ.
Ӕмӕ сӕ сахарӕй рахуыдта Вифанийы онг. Систа йӕ къухтӕ уӕлӕмӕ ӕмӕ сыл арфӕ бафтыдта. Арфӕтӕ сыл куы ӕфтыдта, уӕд адард уыдонӕй, ӕмӕ йӕ уӕларвмӕ систӕуыд. Уыдон ӕм бакуывтой ӕмӕ стыр цинимӕ раздӕхтысты Иерусалиммӕ. Уӕдӕй фӕстӕмӕ иудадзыг уыдысты кувӕндоны ӕмӕ кад кодтой Хуыцауӕн.